Zaangfahnak tein.
Mah khakha Okay. ah pehzulh ti lo ding ti kha si cang cah. Zei ruangah dah pehzulh ti lo ding timi kha a ruang cu mah hihi a kal pengmi kha si. A hramthok te ah zeitindah an ti ti si ahcun mah hihi kan hmuh ṭhan lai ti si. Meithal zong a chuak ṭhan lai i kan zuar ṭhan lai ti si. Hi mah lio ah khan mu US ta lawng US meithal cahmi zong kha a meithal in cun a ngah lai i kan zuar ṭhan lai timi pakhat hup rak pek rak si. Cun a pahnihnak ah si hoi kaw mah tangka hi a kir ṭhan ko lai. Duhsah duhsah tetein kan tawlrel cuahmah ko a kir ṭhan ko lai an ti. Pahnihnak. A pathumnak ah amah mipa kha a thi cang tiah an ti ṭhan. A pathumnak. Atu a palinak ah hihi an nung ṭhan ko tiah anmah lila zong nih an ti ṭhan hoi. Cun atu a donghnak bik hrimhrim ah hin zei ruangah dah mah hi pehzulh le pehzulh lo ding kong hi a chuah ṭhan? Pehzulh ding hrimhrim khi va si ko lo maw? Anmah nih mipi sinah pehzulh lo ding an ti. Kan pa le an biachim hrimhrim kha chim duhnak cu a hramthok tein hlen lengmang hlen lengmang i a dongh tiang ah zat phioh bantuk kha si i mi cu chung te cu van ka pehpiak rih lawlaw ko law fiang tein zei ruangah dah nan peh duh ti lo kan hmu kho ti lai lo an timi cu zeiruang ah dah an hmuh khawh ti lai lo timi te kha an in chim fian mi hna um ahcun mipi kha fiang nawn van chim ding in ka van in nawl chi duh ko we pu bawi pu chairman Eh, khakha hi ti nu si kai lom. Mm. Uh, hot na van chimmi kha a biapi ngai mi si. Le pehzul ding pehzul ding lo ni ti tikah khan an ni an kan chim tikah an phaisa mannak kong an kan chim thil sining an kan chim tikah e kha khan a thi e a nung e ti si cun hriamnam cu or hriamnam ti tikah thilri pawl kha Mexican ah an sertermi kha si tikah khan kha kha ah, kha i kan thilri pawl zong kha hiti hmanmi si sawh ramveihnak sawh si lo special deuh si cahin zuar khawh zong kha har ngai dingmi ka si. Cu pinah hin thil umkal ning van zo tikah khan atu i hei pehzul ding zongah khin hei pehzul sawh i a chuah ding sia khan cu a rak si ko hnga. Sihmanhsehlaw kha pehzul ah hin kanmah tu nih phaisa tampi kha hei hman ding hei seng ding ka si. Sile sihmanhsehlaw atu i an kal ciami ah khan a hong chuah khawh cun lunglawm si ko hnga. Asinatein kai a kaimi kan zate nih khan a Hihi an peh a zul zongah a chuak ti lo ti kan kan kan hmuh bak kan zum bak lo ti. A zi si zong khin dirhmun kan zoh tikah hin a chuak khotu ding pu dirhmun kin kan hmu lo. Cucaah cun a va chuak hole tha sihmanhsehlaw a chuak kho ti lomi kha buai awk tlak khi si ti lo. pehzulh ko u ti an ti khawh lo zong le khakha ah, zeiti maw dan batat ti zong ah cu dan tatat zong zong so tha lo i cun khatlei kam kan hmuh ve mi tu cu kha kan pa le rian tuan mi hna kha an i zuam ve ko an i zuam ve ko he ti an tuan ve ko na ti in pakhat na ka rian tuan mi ti hi ma le thiam ci u mi thiam ci lo a si te ka an ni ni confident nei te an tuan ko na ti in an tlam tin lo mi tu kha si Le atu a rauh hlan ah thaizing kip hrawng ka zumh ko. Uh, atu CBUSA B3 meeting ka si a dih hrawng ah cun statement zong a hong chuah te lai i kha ham hi kan riantuannak vialte hin zuam khawh tawk in kan i zuam sihmanhsehlaw an zuam mi hi uh, kan theihthiam pi hna sihmanhsehlaw hi zawn te an mipi zong nih rak kan theihthiam u timi statement zong kha hong chuak te lai tiah ka zum le hi zawn ah hin kan mala mala ti a ham hong chuak kho ding si se lo zum se lo cu ei pe zu zong ah thil tha me te le a kai mi vialte nih cun a zei ti hmanh in hong kir kho ding ni lam ka um ti lo si cha tia ki an chiahnak zong kha Ram fate a va si. Ram fate si kha ka phaisa tangmi zong kha 5 million si loin 3.8 million hrawng kha a hong si cang. Cu pinah Me- ah, Mexican le thilri zong kha 1.5 hrawng si a za tein 5 million hrawng tang maw tang lo hei kir hmanh sehlaw a si hmanh sehlaw kha dir hmanh kan si cah khan Zeicahtiah van no chap ka duh komi te cu ka chim lengmang nain a hnok pah van chim fian zong a har ngai i cucacun a simi cu anmah zong nih statement an chuah dingmi cu kan i zuam lengmang ko an i zuam ko an i zuammi cungah cun kan theihthiam pi hna sihmanhsehlaw a tlam tlin lomi ahcun kanmah miphun kan si ka i theihthiam ko hna usih hi kong a buai ti hna hlah usih kan tuan dingmi tu hi tam tawdon thlennak um ko eh, si kho lo dingmi kan tuan lenmi kan lungfa kha zei that hem cu ca cu hmai lei tu ah kal ko si timi tu khi si pehzul kho a chuah ding si ahcun hei pehzul na singa cun pehzul kho i uh, a chuah ding kan zum lo caah khan hi cu dai chang ko si kan ti nak tu khi a si deuh ti kha ka hin keimah ka hmuh tawk kha van chim ka tu i keimah nih khan uh, fian te zong ka van thiam lo ngai zong si ko men Cun fianter ding zong kha um tuk in ka thi lo. La cu ji ka van chim duh mi amuru bik tu cu pehzul zong ah a chuak ti bal lo ti kan zumh caah kha kha kha si bik ko ti kha hi ka van chim ka duh i cu phat belte zong ah kha hi ka si- davan ka hal mi siazam mang te Khrihfabu CEBC nih an hal mi kha BT meeting ah hi kong hi ceihmai ṭhan ding ti an hal tikah Cucun thil kha a thar hrawng chuah tikah khan CD a support team kan pale zong nih khan hi kong hi i fiang ko seh tiah khan an kan sawm i an rian ṭuan ding kha an kan chimh le an kan hringfiahmi tu kha si. A kalmi nih khan kan nih nan hma le nan ei e ti kan ti hna lo. Kha zawn te ka van chim ciami kha si. Sihmanhsehlaw kha an van hal ve ti ah khin hi ti hin kan i fian lo caah si. Uh, hi hi tahchunhnak ah BT um te ding ah khin BT i agenda uh, pumpak in siseh Khrihfabu in siseh ho paoh nih agenda hihi cu thawh kan duh ko timi agenda hi a tampi to ni khakha BD ah vaya pek a si BD nih an chei ṭhan i hi agenda hi chei tlak si ko chei ko si an ti ahcun BT ah langhter a si Sihmanhsehlaw atu i kan kan hmuh ning ahcun CEBC nih khati an halmi hna kha zeicahdah ceih lo ding si ti ahcun conference ah khan kan ceih cang komi kha zeicahdah BT ah khan kanmah le kanmah lila kan si ah khan va ceih chap ding um ti ṭung lo a dih cang ko si teh peh ti lo ding khan kal ko seh kan timi si cah khan a si ko cu te ti tu kham an ti caah kham pi thi a ceh lo ding an ti mi tu kha si le hi zawn te tu ah hin cun lungsau thin fual in a ji si pa an i zuam ve ko kan thei pi ko hna an tlan thlim ve lo kha kha a thei hngal nak nih an thin ve lo mi cu hi tiok tha ti tu khim i thei thiam ko hna si ti kha an kai hnot ka chim kho to te kan chim le ti khal na du mi lam an khal ko lo a fian te rong hna kan thiam ding ha tak mo chu pil le chu ti kha tam pi lon ram la kan nei ka lom